Shwmae criw celf, dyma chydig o tips i chi am greu teitlau cyffroes. Os ych chi moyn wneud teitl i ryw gomic neu stori, dyma chydig o enghreifftiau. Ych chi'n gwneud e fel hyn. So dyma just sgwennu 3 dy. Ar ôl chi sgwennu fe, just dyn ni moyn llinellau fel hyn o bob cornel lawr ac i'r ochr. A wedyn ymuno nhw lan fel hyn yn ofalus. Chi'n gweld? Mae'n gallu gymryd amser, so os gymryd chi'n amser, rydyn ni'n siŵr bod chi'n copio y llinellau sydd yn y llythyren i'ch ben. Neu, allwch chi wneud mwy fel cysgod, sydd hefyd yn effaith 3D, ond beth ydych chi'n gwneud fan hyn yw just fel copio y llythyren Just ychydig i lawr ac i'r ochr. Chi'n gweld eto yn 3D, chi'n gallu bod, gallu bod yn effaith cool fyd. Wrth lliwio fe mewn, chi'n gweld sut mae fe'n edrych. Mae'n neud i'r testyn neidio off y dudalen. A dyna sy'n mor dda am unrhyw fath o sgwennu 3D. Dyn ni eisiau i'r teitl i rili really sefyll mas. Neu beth am trio llinell, a wedyn llinell rown de, i wneud teitl fel na. Bach yn haws. Neu triwch wneud fel hyn, yn grwn i gyd. Neu beth am un 3 da arall, lle mae fel tyser y llythrennau ei hun hefyd. Fel tas nhw wedi gwneud allan o gerig neu rhywbeth fel yna. Fel hyn. A wedyn ydych chi'n rhoi y cysgod yn dod a'r ongl i'r canol. Ti'n gweld? Fel ti'n sef yn seithi lan tuag atoch chi. Star Wars neu rhywbeth. Mae'n gallu bod yn effaith. sydd yn edrych yn epic iawn. Eto, llyfr fy mewn, mae'n edrych bron fel bloc mawr o gareg. Boom! Neu allwch chi wneud e wir yn epic wrth wneud yr un peth, ond bod y cysgodion yn hedfan reit yn ôl yn bell, bell, bell, fel tas yn seithi ymlaen atoch chi. Neu, roi'r teitl ar bach o ongl fel hyn. Dwi'n gwneud rhywbeth tebyg i hyn ar gyfer teitlau comic mellten. Yn aml geich chi comics gyda un hanner crwn fel na ar y top. Dy'r darn crwn yn gweithio bron fel ffram i'r llun sydd o dan y teitl ar y glawr. Beth am wneud effeithiau fel special effects ar eich teitl, tân, gyda fflamau yn dod o'r top, neu yr gwrthwyneb, gyda fatha rew yn dyferu, fel hyn, o dan rew. Eto, os ydych chi rhyw arwr neu arwres sydd yn creu rew, falle allwch chi'n neud hwn yn y steil yna. Neu os ydych chi'n moyn rhyw steil sydd fel dŵr neu fatha seimllid neu rhywbeth yn toddi. Ca, just diferion yn diferi lawr fel hyn. Mae hwnna'n gallu bod yn really cool am ryw stori arswyd neu rhywbeth o'ch fi. Mae gymaint o opsiynau gwahanol sydd gyda chi. Mae un bach arall dwi'n mynd beth am ongl fel hyn. Gyda'r cysgod hefyd, mae'n gallu edrych yn eitha cool. Nawr te, ni angen lliw ar rein, felly beth mae'n lliwio mewn ambell i steil. Mae un dwi'n lico. Dwi'n rhoi llinell tonog dros y canol. Wedyn lliwio mewn just o dan yn galed. A wedyn i dod yn llai galed. A wedyn i lliw gwahanol uwch ben. A'i gadw'n yn wyn yn y canol. Mae bron fel rhyw fath o effaith metallic. Ti'n bach sy'n gallu edrych yn dda yn teitl. Neu yn symlach, jyst dechrau gyda un lliw ar y gweilod, yn galed, A wedyn ni gweithio fel lan yn ar y deg fel bod e'n fatha ffeidio mas erbyn y top. So dwi'n defnyddio coch fan hyn. Mae'n well sy'n ni'n dweud defnyddio'r un tywyllach ar y gweilod. Lliw tywyllach yn ffeidio lan i ddim byd. A wedyn ni'r cymrwch lliw ysgafnach. A dechrau ar y top, ac eto ffeidio lawr. A da chi'n gweld, mae bron fel fatha gradient sy'n ni'n galw hwnna. So'n beth yn Gymraeg, sori. Um, eto, dywysiwch lliwiau sy'n addas i'r teimlad ydych chi moyn. So rew, ie, yeah, bach o las o'n yr ochrau. Neu edrych fel rew. Neu dyma ni Rhyw fath o sleim fan hyn. Dwi'n wedi lliw gwyrdd bach yn ochr fi. Lliw gwyrdd gwahanol hefyd. Hmm, beth yna rhyw fath o sleim. Dwi'n meddwl yna gwyrdd yn gweithio'n dda gyda'i gilydd. Rwy'n ni felly, beth dyn ni fan hyn? O ie, gareg. Llwyd yn amlwg. Falle bod hwn yn rhyw stori archarwr neu rhywbeth wedi wneud allan o gareg neu wedi troi mewn i careg neu rhywbeth fel yna. Defnyddwch y styles yma wrth gwrs i sgwennu pethau gwahanol i just hyn. Bach yn boring. Bydwch yn gwneud comics i gyd just o'r enw hyn. So hynna ddim yn, ddim yn cool. Beth arall, beth am just lliwio fo mewn, mewn un lliw bold. Neu Pob llythyren yn lliw gwahanol. Dyma'r lliw sy'n edrych yn cwl gyda'i gilydd, yn sefyll mas. Bydd um, gadael chydig bach o linell gwyn, just ar yr ochr eto, ochr top, a mae'n edrych fel, mae'n fel balŵn neu rhywbeth sydd yn plastig sydd yn adlewyrchu. Eto tân, dyn ni moyn mynd coch i oren neu melyn lawr i'r gwyn. Gwyn yw'r bit poetha o'r tân. So ydych chi'n gweld wrth liwio, mae yna opsiynau gwahanol. Mae hwn yn clasur melyn a coch, oedd arfer bod yr holl comics Beano, Dandy, Beezer, Topper, oedden nhw gyd am ryw reswm yn felyn ac yn goch. Mae'n rhaid bod rhywun yn meddwl mae dyna yn sefyll mas y fwyaf. Ond byddwch yn greadigol beth am i'r cysgod ei hun cael y gradient yna newid o un lliw i lliw arall yn lle ysgwennu. Um, no, dwi'n ei fyny. Pob math o opsiwn gwahanol am wneud teitlau gwych ar gyfer eich comics, neu stories, neu jyst cael hwyl gan ysgwennu. Felly, sgrin i ffwrdd, cael fawr y bwrdd, newch chi fori.